Тигәнәк, тигәнәк, тигәнәктә кунакта, тигәнәктә кунакта. Амал.
Әни тулай торакта яшәп ятучы улының хәлен белергә килә. Өйдө таба ишеккә шакый. Кем бар анда?
Э, Га- Галиев Рөстәм монда яшиме? Әйе, ишек янына салыгыз, үзен кертеп атырмын.
Амал.
Күрәсезме? Тәмәкене ашаганнан соң гына тартырга дигән киңәшләремне тоткач, сез үзгәреп, түгәрәкләнеп киткәнсез. Башкача була да алмый, доктор. Мин бит хәзер көнгә 10 тапкыр ашыйм.
Милиционер урамда аунап ятучы исерекне уята. Ә мин кайда?
Сез Кремль капкасы төбендә. Ә капкаларны ябып булмас микән? Монда җил эре.
Абау.
Танылган язучы янына яшь табиб килә. Мин язучы булыр өчен медицинаны ташладым. Болай мин кешеләргә күбрәк файда китерә алырмын дип уйлыйм. Ха, сез инде медицинаны ташлап та җитәрлек файда китергәнсез.
Малай әтисеннән сорый. Әтәй, фонарь кая ул? Нәрсәгә ул сиңа?
Кызлар янына бара.
Мин, улым, синең кебек вакытта кызлар янына фонарьсыз йөри идем. Малай әнисенә күрсәтеп. Менә, кара инде, караңгыда нәрсә сайлап алгансың.
Егетләр, бер вакыт авылда минем белән шундый хәл булды. Кыскасы, Кыскасы, кызга 3 яшь.
Мин беләсегез килсә, җиде бала анасы һәм минем ирем әйтә. Бәтәш, сез әле сөйләшергә дә өлгерәсезмени? Бер курортчы диңгез янындагы кыяга язган. Монда хатын белән булдым. Рәхәт. Вәли, күпмедер вакыттан аның янында икенче язу барлыкка килә. Монда хатынсыз булдым. Күпкә рәхәтрәк. Гали.
Абау.
Доктор, миңа суларга авыр. Нишләп сез үзегезне шулай азаплыйсыз соң? Суламагыз.
Купеда грузин йокы алдыннан үзенең юлдашысыннан сорый. Сез кияүдәме?
Әйе. Ә балаларыгыз бармы? Әйе. Улыма 25 яшь, тыныч йокы.
Тигәнәк, тигәнәк, тигәнәктә кунакта, тигәнәктә кунакта. Ама.
Минем хатыныма инде 40 яшь, ә ул һаман бала чага кебек. Күз алдына китерәсеңме? Мин ванна керәм, ә ул минем үрдәкләрне батыра.
Ама.
Студент. Беләсезме, мин үземне андый түбән билгегә лаек дип санамыйм. Профессор.
Мин дә шулай дип уйлыйм, ләкин аннан да түбән билге юк бит.
Эм, Нишләп сез элеккеге эш урыныгыздан киттегез? Арганга күрә?
Нинди арганлык?
Белмим, миңа без синнән ардык дип әйттеләр.
Абау.

Белдерү. Балагызга исем уйлап табам. Телефон 98 98 80. Нахт Ватахайл Тебемир Булатович шлем барвандалны сорагыз.
Амал.
Малай әтисе янына килә. Әтәй, ишеткән идем, кайбер илләрдә, мәсәлән, Индиядә, ир хатынын туйдан соң гына белә икән. Әтисе уфтанып, ул бөтен дөньяда шулай инде.
Амал.
Әдәбият дәресендә. Ә, син кая булдың? Ә, менә Тукай томлыгы 158 нче битен ачыгыз. Ну, ул бит ертылган.
Ну, ә сез миннән кая булдың дип сорыйсыз?
Амал.
Бер кыз парашют белән сикерергә шул хәтле курыккан, шуңа күрә парашютсыз гына сикергән.
Амал.
Хатын иреннән китә, ләкин кабат әйләнеп кайта. Тезләнеп гафу үтенә. Ире. Өйдән киткән өчен мин сине гафу иттем. Ләкин кайткан өчен бер вакытта да гафу итмәячәкмен.
Тигәнәк, тигәнәк, тигәнәктә кунакта. Тигәнәктә кунакта. Ике беренче класс кызы бер егетне бүлеш алмаган. Чөнки бүлү әле өченче класста гына керә башлый.
Чәнеш кенә төшереп җибәрәсең. Хатын кыз килә, пычакны төшереп җибәрәсең. Хатын кыз килә, папканы төшереп җибәрәсең. Тагын хатын кыз килә, күзлекне төшереп җибәрәсең. Барыбер хатын-кыз килә. Да, авырда инде гинеколог булып эшләве.
Абау.
Әрмән радиосына сорау бирәләр. Ни өчен аяк тирләгәндә әшәк ис килә, ә кул тирләгәндә юк? Үзегез уйлап карагыз. Аяклар каян үсә дә, куллар каян үсә?
Абау.
Әгәр син мине кире каксаң, мин үләм, ди егет. Кыз аны кире кага. Егет чыннан да 60 елдан җан тәслим кыла. Ире хатынына. Син кем белән ярты сәгать телефоннан сөйләштең? Абый белән? Кайсы абыең? Эй, Мансур дидеме шунда?
Абау.
Сигезенче класста укучы Галиев инде бер атнадан бирле аптекада яши. Чөнки презерватив сорарга яла. Полиция начальнигы җинаятьчене качырган ике сыщикны чакыра. Так, ничек булды ул?
Ул кинога керде. Ә сез? Ә без ул киноны караган идек инде.
Туташ, шампанский алып килегез әле. Нинди шампанский?
Бу бит трамвай, бездә сыра гына бар.
Так, кайтам мин димәк, бер көн алдан командировкадан. Э, башка сөйләмәсәң дә була. Нишләп? Барысы да аңлашылды инде. Син аны шкафтан таптыңмы? Юк, бакчада күмеп куйдым.
Абау.
Ә, менә бу фотографиядә минем кызым. Фу, сез нәрсә? Әнә ул кырыйда. А, шәп. Ә син кая? Ә мин фу. Тигәнәк, тигәнәк, тигәнәктә кунакта, тигәнәктә кунакта.
Сезнең исемегез ничек? Рөстәм Мансурович яки Ахматович? Сез белмисезме, әллә хәтерләмисезме? Юк, мин хәтерлим. Әни генә төгәл әйтә алмый.
Амал.
Егетләр, әйдәгез бер ярты алып, элекеге кебек бер утырып алыйк әле, ә? Сабыр ит инде, ә? Синең элекеге дигәннән әле 10 гына минут үтте бит.
Амал.
Ә син әтидән минем кулымны сорадыңмы? Әйе, мин аңа телефоннан шалтыраттым. Һәм ул нәрсә диде?
Кем шалтыратканын белмим, ләкин мин риза диде.
Амал.
Вәли мәктәптән өенә кайткач, әнисе аннан сорый. Улым, ничәле алдың бүген? Дүртле. Ә нишләп? Биш түгел. Безнең бүген дүрт кенә дәрес булды.
Блондинканы гаишник туктата һәм әйтә. Сез юл йөрү кагыйдәләрен боздыгыз. Ә, б- Беләсезме, ә, минем машина әле яңа, һәм ул бөтен кагыйдәләрен дә белеп бетерми.
Моторы, нишләп син елыйсың? Мин бит Ун елга түгел, ә бер айга гына китәм. Бел- Беләм мин сине.
Бер айга дип әйтәсең дә, өч көннән кайтып җитәсең.
Мин сишәмбе эшкә барыр өчен дүшәмбе көнне тордым. Ләкин шәршәмбе көнне пәнҗешәмбе яңгыр буласын белдем. Шуңа күрә җомга көнне уйладым. Шимбә нәрсәгә эшкә барып торырга инде? Якшәмбе барыбер ял бит. Әти кеше вәлине тәрбияли. Тырышып укыйсы урынга, син кызлар артыннан чабасың. Ну, әти. Бүлдермә. Кем монда әти? Синме, минме? Икебез дә әти, икебез дә.
Шеф, э, сез нәрсә мине эштән куасыз? Коммерция серен ашкан өчен. Ну, мин бит ачмадым.
Ә кем клиентлар янында мине аңгыра дип әйтте соң? Абау.

Ир иртә белән хатынына. Син минем костюмны түпләмәгәнсең. Ә, у- Үтүкләне матуры. Ялган. Кичә кесәдә мең сум бар иде. Ул бүген дә шунда.
Кечкенә Вәли кәефе төшеп кухнядан чыга. Әтисе. Нәрсә булды, улым? Әй, әле генә синең хатының белән талаштым. Матурам, син әтидән минем кулымны сорадыңмы инде? Юк әлегә. Син бит ант иттең. Аңлыйсыңмы? Аның кәефе шундый яхшы иде. Шуңа мин аннан 100 сум акча сорап торырга булдым. Хатыны төнлә иренең кычкыруына уянып китә. Нәрсә ахрасы?
Күз алдына китерәсеңме?
Коточкыч хәлләр керә төшкә. Тагын өйләнәм һәм тагын сина.
Абау.
Урамда ике ахирәт очраша. Галия, кая барды?
Матурлык салоныннан кайтып килеш. Нәрсә? Тагын биклидеме ни?
Кибеткә кечкенә генә малай йөгереп керә. Мине чиратсыз гына җибәрә алмассызмы? Анда әти көтеп тора иде. Ярар, нәрсә кирәк иде? Бәдрәф кәгазе.
Абау.
Суд бара, хатын-кыз судья. Гаепләнүче, сезне нәрсә көчләүгә этәрде? Ул миңа ошады?
Ә сез нәрсә күзләрегезне яшерәсез? Оятмы? Юк, сез дә миңа ошыйсыз. Спорт яңалыклары. Кичә чемпионатта судьялар сөнге ыргытучыны ярышлардан алды. Икенче тапкырдан ул снарядны ераклыкка түгел, ә төгәллеккә ата башлаган иде.
Абау.
Хатын иренә. Без синең белән бер кая да булмыйбыз. Ярар, иртәгә чүп түгәргә чыкканда сине дә алырмын. Кичә бажай белән ике ярты эчкән идек. Ә, Бүген яңадан туган кебек булдым. Нәрсә, шулай яхшы булдымыни? Йо, кәбестә арасыннан таптылар.
Тигәнәк, тигәнәк, тигәнәктә кунакта, тигәнәктә кунакта.
Ама.
Ә хәзер гаепләнүче сейфны ничек ачуыгыз турында сөйләгез. Ә, бу мөмкин түгел, иптәш судья. Залда конкурентлар күп.
Ама.

Мин әти белән әнигә аерылышуым турында әйтә алмыйм. Нишләп? Чөнки алар минем өйләнгәнемне дә белмиләр. Гаишник йөртүчене туктата. Ну нәрсә инде бу, ә?
Бер рәттән икенче рәткә күчтең. Тизлегеңне ике тапкыр арттырдың. Ну, Мерседес булса аңлар идем инде. Ну син, ну син бит трамвай йөртүче.
үтеп баручы гаишникка бәйләнә. Сез куркасыз ахры? Юк, миңа калса куркасыз. Курыкмасагыз, куак артына качмас идегез.
Яңа ел алдыннан өйдә телефон шалтырый. Трубканы гаилә башлыгы ала. Ә, әйе, ә, рәхмәт, сезне дә шулай ук. О, рәхмәт, сезгә дә шуны ук. Рәхмәт, рәхмәт, сезне дә шунда ук.
Абау.
Гаишник тизлекне арттырган автомобильне туктата. Кая шулай ашыгасыз?
Өйгә! Яңа елны дуслар белән каршылаган идем. Бераз тоткарландым, хатын борчыладыр. Ну, хәзер бит май ае. Менә шуңа ашыганда инде.
Амал.
Ничек ят түгел сиңа? Яңа ел алдыннан кафега киттең дә, кайтмадың. Мин төне буе күземне йома алмадым. Ә нәрсә?
Мин йоклый алдым дип уйлыйсыңмы?
Абау.
Узган ел мин яңа елны кызым белән каршыларга теләгән идем. Ул миңа шулай дип әйтте дә. Безнең өйгә кил, өйдә бер кеше дә булмаячак. Ну шуннан, но мин бардым, шалтыраттым, өйдә бер кеше дә юк иде.
Абау.
Ике блондинка сөйләшә. Үз алдына китерәсеңме?
Быел яңа ел, җомга көнгә туры килә икән. Ой, уны эченә генә туры килмәсә ярар инде. Тигәнәк, тигәнәк, тигәнәктә кунакта, тигәнәктә кунак.
Бер ханым даруханәгә килә. Ә, сездә ябыгу өчен очсыз һәм файдалы берәр нәрсә бармы? Бар, пластырь. Ә кайсы тешкә ябыштырырга? Авызыгызга?
Яңа ел кемнәрдән башка үтми? Әйдәгез, шуларны чакырыйк әле.

Исерек ир урамнан бара һәм һәр минут саен я көлә, я кулын селки. Үтеп баручы сорый моннан. Ә, сез нәрсә хаман көләсез? Аха, үз үземә анекдот сөйлим. Ә, ә нишләп кай вакыт кулыгызны селкисез? Аха, кайберләрен мин беләм инде.
Абау.
Ике врач сөйләшә. Ә мин үземнең бронхит белән авыручы бер пациентыма җылгырак киенеп йөрергә куштым. Нәрсә эшләгәнсең? Ә, шулайдыр инде, киткәндә ул минем дублетканы киеп киткән. Уен бик кызу булды. Сыра тиз бетте. Шуңа күрә мин тагын бер шешә алырга киттем. Ә бу вакытта безнекеләргә гол керткәннәр. Мораль, вратарь сыра артыннан йөрергә тиеш түгел.
Абау. Исәнмесез.
Мин сезнең шефыгыз белән сөйләшеп алырга теләгән идем. Ә, кызганыч, бу мөмкин түгел. Ул юк. Ничек инде юк?
Мин аны бер минут элек кенә тәрәзәдән күрдем бит. Ул да сезне күргән.
Музыка дәресендә малай скрипка футларын ачкач, анда автомат күрә. Укытучысы. Ну, дустым, нәрсәне аңлата инде бу? Ә, димәк, хәзер минем әти Акбарс балыкта минем скрипканы тотып тора дигән сүз.
Гали белән Вәли кешесез урамга килеп керә. Ә, Гали, без нишләп монда килдек соң? Ә, бер дуракны кыйнисе бар. Ә, ә ул дурак качса, качармын менә мин сиңа.
Абау.

Тигәнәк, тигәнәк, тигәнәктә кунакта, тигәнәктә кунакта.
Ама.
Бер кеше прокурор янына килә дә сорый. Ә, Тощымны үтерсәм, миңа күпме срок бирәчәксез? Ә, Сигез. Ә минекен дә үтерсәгез, өчне генә.
Ама.
Бер хәер сорашучы тулырак кына гәүдәле ханым янына килә. Мамадам, минем инде 5 көн бер нәрсә дә ашаганым юк. Хо, сыкланам сезгә. Миндә дә шундый ихтияр көче булса иде.
Әгәр ират бай, итәгатьле, ихтибарлы, озын, чибәр һәм сез шул вакытта да аннан канәгать түгел икән, димәк, сез аның хатыны.
Амал.
Сезнең малаегыз миңа таш атты. Китегез инде.
Һәм кайтышыгыз гәләк инде. Аллага шөкер, эләгә алмады. Алайса минем малай түгел инде. Иң матур кызлар бездә, Казанда. Дөрес бит? Әйе. Ну бездә аракыда шызрак бит.
Амал.
Бер кыз сөйләгәннәрдән. Ә, мин егетем белән очраштым, очраштым да. Аннары аерылдык. Аннары икенче егет белән очраштым, очраштым. Аның белән дә аерылыштык. Аннары тагын бер егет белән очраштым, очраштым да. Аның белән дә аерылыштык. Һәм менә шулай атна буе.
Амал.

Менюны бирмибез. Укыйсыгыз килсә, әнә библиотекага барыгыз. Ир иртә белән куркыныч махмырдан уянып китә. Хатыныннан сорый. Яңа ел килдеме?
Әйе. Ә бүген нинди көн? Икенче гыйнвар? А что, бересе булмады что ли?
Бер дус икенчесенә шалтырата. Син бүген балыкка барасыңмы? Ә хәзер хатын белән киңәшләшим әле. Ну ничек? Киттекме? Бүген әйбәт җил тәшәк. Юк, мин бармыйм, хатын өйдә дә эчәргә рөхсәт итте.

Диңгезчегә яхшы, портта аны кызы көтә. Очучыга яхшы, аэродромда аны кызы көтә. Дальнобойщикка да яхшы, стоянкада аны кызы көтә. Кызга гына начар. Бер портка, бер аэропортка, бер стоянкага. Үзен Людовик 14 дип атаган авыруның хәлләре ничек? Бераз яхшырак.
Хәзер ул үзен Людовик 13 ди.
Абау.

Һәм рус хатынына, миңа ит бир әле, сыер.
Ир очынып хатынына кычкыра. Сезнең арада нәрсә булды? Бер нәрсә дә булмады, хәтта күлмәк тә юк иде.
Абау.
Официант, миңа кофе алып килегез әле, ләкин шикәрсез булсын. Официант китә һәм бераздан кире килә. Ә, ә, Гафу итегез, безнең шикәр беткән. Сезгә сөтсез генә алып килсәм ярыймы? Беренче сентябрь. Балалар инша яза. Сания кулын суза. Әлфия апа, корсакка үзең кушылып язламы ул? Ярар, Сания, син җәй турында язма. Син Тукай турында яз.

Рядовой, сез ширкиләрдән беренә салдыгызмы? Так точно, иптәш сержант. Ширкиләрдән мин тизлек, җитезлек, кыюлык, тырышлыкны алдым.
Малай яктыгыз, син нишләп балконнан Мансур абыйның башына кирпеч аттың? Мин бүтән алай эшләмим.
Ә аңа бүтән кирәк тә түгел. Исәнмесез, сержант Галиев. Бумажнигыгызны ачыгыз. Бәлки багажникныдыр? Ә, точно.
Бераз вакыйгаларны ашыктырам икән. Ир белән хатын барда утыра. Шул вакыт хатын бераз читтәрәк бер ирне күрә һәм иренә күрсәтә. Кара, теге егет белән без 7 ел элек ташлаштык. Һәм шуннан бирле ул эчә. Бит инде бер кеше дә шул хәтле бәйрәм итми. Кичә йөргән кызымның әти-әниләре белән таныштым. Ну ничек? Эй, үз уллары кебек кабул иттеләр. Әтисе хәтта каешта чыгарды.
Абау.
Туташ, ә сезне өегезгә озатырга мөмкинме? Ә мин сезне үтерермен, көчләрмен дип курыкмыйсызмы? Нинди көн соң бу, ә? Гафу итегез, коллега. Бер ир бик каты махмырдан дустына шалтырата. Вәләй, без кичә сыра эчтекме? Эчтек, Ә, ә аракы эчтекме? эчтек, Ә коньяк?
эчтек.
Ә ракета ягулыгы эчтекме? Эчтек.
Син әле бәдрәфкә кермәдеңме? Юк.
Вәли, кермә, мин Кытайдан шалтыратам.
Әнисе улын походка җыя. Менә сиңа май, ипи һәм бер кило кадак салдым. Нәрсәгә?
Ничек инде нәрсәгә, улым? Майны ипигә ягып ашарсың. Ә кодаклар? Менә бит инде, салдым бит инде.
Купеда дүрт хатын утыра. Барысы да курорттан кайтып килә. Беренчесе. Кайтам да, мин барысын да иремә сөйлим. Ну и җүләр, дип уйлап куя икенчесе.
Шактый кыю, дип уйлап куя өченчесе.
Ну и хәтер, дип уйлап куя дүртенчесе. Тигәнәк, тигәнәк, тигәнәктә кунакта, тигәнәктә кунакта.
Ама.
Минем белән шундый вакыйга булды. Бер кыз янына танышырга утырган идем. Ул сикереп торды да кычкыра. Ычкынмадан! Бу хатын кызлар бәдрәфе.
Ама. Вәлине пионерлыкка кабул итәләр. Ничек укыйсың?
Яхшы? Өлкәннәргә ярдәм итәсеңме? Әйе, әлбәттә. Кем белән яшисең?
Вәли кызарып. Ә, Әй, бар инде шунда берәү.
Сез обилы энелеме? Юк, без игезәкләр.
Ә, нәрсә, игезәкләр обилы энеле була алмыймыни? Һәрвакыт түгел. Без мәсәлән апалы сеңеле.
Психушкада, доктор. О, котлыйм сезне. Сездә прогресс. Ә, бу ма прогресс, бу прогресс ма? Ярты ел элек мин Наполеон идем. Ә хәзер кем? Бер кем түгел. Кичә бездән бабай китеп барды. Ә нәрсә булды?
Без немец овчаркасы алып кайткач, ул нәкъ шулай дип әйтте. Идә я мин, я немецлар.
Абау.

Парктагы эскәмиядә ике гашыйк утыра. Бер заман егет ниндидер ирнең үз кызына серле знаклар күрсәтүен күрә. Сезгә нәрсә кирәк?
Китегез әле моннан. Ну, мин китерим, менә фатираш кеше хатында бит.
Амал.

ЗАГС яшьләр язылыша. ЗАГС хезмәткәре сорый. Сез бу туташны үзегезгә хатынлыкка алырга ризамы? Кияү. Ә нәрсә? Сездә яхшырак тәкъдимнәр бармы әллә?
Иртәгә походка барабыз. Ә, җылы киемнәр алыргамы? Әйе, бер алты шеш алырсың.
Абау.
Россиядә карьера баскычы буйлап үсү бик гади. Ир кешенең карьерасы кем белән эчүдән, хатын-кыз карьерасы кем белән йоклаудан тора. Проблема шунда гына. Эчәр өчен кирәкле кешене табу, йоклар өчен кирәкле кешене табуга караганда күпкә авыррак. Гафу итегез, сез төтенне башка якка чыгара алмыйсызмы? Төтенне башка якка чыгара алсам, мин

Малай әтисенә зарлана.
Әтәй, миңа мәктәптә Сания Багел бәйләнә.
Икеле куя, икенче елга калдырам ди. Әтисе, ярар сәнә, исен киткән. Салай да тагын берне.
Алло, бу квартира 75, дом 12, Амирхан урамымы? Әйе? Сезгә үзегезнең тумпочкыгызның аскы катында киемнәр астында ята торган акчаларыгыз кирәкме?

Ә, кү- Күз алдына китерәсеңме? Кичә театрда кемдер минем пальтода киткән. Ә, синең иске ертык пальтон кемгә кирәк булды икән соң? Ә белмим, мин алданрак киткән идем.
Әтәй, ә әби точно шушы поезд белән китәчәкме? Әйе, улым, әйе. Әйдә, артык сөйләшмә, гайкаларны сүт. Бер гаилә үзләренең 55 яшьлек юбилеен бәйрәм итә.

Вәли әтисе белән мәктәп яныннан үтеп бара. 20 ел элек мин дә бу мәктәптә укыган идем. Менә хәзер аңладым.
Директор миңа инде 20 ел мондый аңгыраны күргәнем юк иде ди. Менә кемне күздә тоткан икән ул.
Хәрби частта тәмәке тарта торган урын. Полковник мәзәк сөйли, барысы да көләләр, бер лейтенант кына көлми. Лейтенант, ә син нишләп көлмисең? Ә мин сезнең частьтан түгел, иптәш полковник.
Блондинка.
Миңа кофе һәм өч почмак. Туташ, сез китапханәдә? Ә, Гафу итегез, миңа кофе һәм өч почмак. Тигәнәк, тигәнәк, тигәнәктә кунакта. Тигәнәктә кунакта. Амал.
Ә сез беләсезме, Менделеев таблицасы башта Габдулла Тукайның төшенә кергән булган. Ләкин ул анда бер нәрсә дә аңламады.
Амал.
Ике консерватория студенты сөйләшә. Композиция буенча диплом язалмыйм. Бу бит бик гади.

Сезнең муеныгыз, ә минем бөтен тәнем шундый. Алайса юынырга кирәк сезгә, Наташа.
Амал. Вәләй, синең яшь чакта хоббиең бар иде, ә? Әйе, даже икәү. Ау һәм хатын-кызлар. Кемне аулый идең инде? Хатын-кызларны.
Физкультура дәресендә. Так, егетләр, кем тарта сездән? Тә, дөресен әйтегез, ялганламагыз. А, тәк, димәк, син һәм син. Ага, аңлашылды. Димәк, без хәзер сезнең белән тартып алабыз. Ә калганнар стадион буенча 5 круг. Дусты яңа татарга. Фатирыгыз яхшы икән сезнең. Ләкин бераз кысанрак. Ашыкма инде, без бит әле лифттан да чыкмадык.
Амал.
Доктор, мин ике җирдән аякны сындырдым. Ул җирләрне истә калдырдыгызмы соң? Әйе. Бүтән анда бармагыз.
Амал.
Тоткын төрмәдән кача. Аны әлбәттә тоталар, алып кайталар һәм начальник янына алып киләләр. Син нишләп, Галиев, качарга уйладың инде? Өйрәнәсем килде.
Да, азатлык дигән әйберне сәеррәк аңлыйсың икән син, Галиев.
Ама.
Ике дус очрашкан аралашалар. Тыңлады.
Мин бака таптым. Өйгә алып кайттым. Ышанасыңмы? Әйе. Аны караватка салдым. Иртән уянам, Янымда кыз ята. Ышанасыңмы? Әйе. Вай, ә нишләп минем хатын ышанмый соң, ә?
Тигәнәк, тигәнәк, тигәнәктә кунакта, тигәнәктә кунакта.
Амал.
Парикмахер клиенттан сорый. Сез кайсы футбол командасы өчен җан атасыз? Сез җан аткан команда өчен? Ләкин сез бит минекен белмисез. Әйе, ләкин бит кайчы сезнең кулда?
Ашханәдә кем дежур? Мин, иптәш полковник, мин. Нишләп ашка лавр яфрагы салмыйсыз? Ашамыйлар, иптәш полковник.
Абау.
Хатын. Мина бүген метрода 3 ир кеше урын бирде. Ир. Һәм син шунда сыйдыңмы? Ике дус очраша. Орале иртәгә планнар ничек синең? Ә, малай белән һавага елан очырырга барабыз. А, миндә дә шул ук хәл. Иртәгә тещаны аэропортка озатам. Амал. Доктор миңа сарымсак диетасына утырырга кушты. Һәм син ничә килограмм югалттың инде? Син лучше ничә дустыңны югалттың дип сора. Төн, өйдә шомлы тавыш. Ир хатынын уята. Безгә караклар керде ахры. Бар күлмәгеңне киеп карап киләле. Ә кайсысын кием?
Яшеленме, кызылынмы?
Абау.
Лейтенант Галиев. Мин. Өлкән лейтенантны алырга телисезме? Телим, иптәш майор.
Мә сезгә документлар, өлкән лейтенант Сабировны айныткычтан алыгыз.
Абау.
Исерек ир руль артында бара. Аны шундый ук төпел исерек гаишник туктата. Гаишник. Сез нәрсә?
Ычкындыгызмы әллә? Руль артында өч кеше утыргансыз. Ир.
Ә сез нәрсә тизрәк бөтен машинаны әйләндереп алдыгыз?
Бер ханым икенчесен әйтә. Безнең сеңлебез белән икебезгә 60 яшь. Яллам.
Ә сез шундый кечкенә сеңлегезне өйдә бер үзен калдырырга курыкмыйсызмы соң? Урамда ике блондинка очраша. Сиңа минем яңа күлмәгем ошыймы? Гафу ит, мин ашыгам, талашып торырга вакытым юк. Дигәнәк, дигәнәк, дигәнәктә кунакта, дигәнәктә кунакта.
Мин егетем белән араларны өздем. Минем аңа карата фикерем бик нык үзгәрде. Ә нишләп син ана бүләк иткән бриллиант балдакны кайтарып бирмисең? Но бит минем балдакка карата фикер үзгәрмәде.
Амал.
Улым, кара әле, хатынны интернет буенча эзләү башка сыймаслык әйбер. Ә син әни белән ничек танышкан идең? Ничек дип инде?
Гадәттәгечә, мин аны картада оттым. Авыру табибка зарлана. Э, доктор, ну, минем, минем теге, э, ну, теге инде, һәрвакыт онытасың. Ничек дип аталасың әле ул, ә? Әҗәтләрме?
Амал.
Тренер җиңелгән боксчыны тынычландыра. Ә, ну, барыбер өченче раундта син аны шактый каты куркыттың. Нәрсә белән? Ул сине үлде дип уйлаган иде инде. Укучылар, бүген бездә контроль эш. Ә калькулятор белән кулланырга ярыймы? а? Ярый. Ә транспортир белән? Транспортир белән дә ярый. Так, хәзер контроль эшнең темасын язабыз. Россия тарихы 17 гасыр.
Амал. Э, әйтегез әле, сез безнең президент турында нәрсә уйлыйсыз? Ха, мин аны аяк килеш күргәндә юк. Ул эчми түгелме соң? Ул эчми, мин эчәм.
Амал. Экзаменда профессор студенттан сорый. Э, әйтегез әле, Нишләп мин сезне бер лекцияда да күрмәдем? Ә, мин гел колонна артында утырдым. Һә, бер колонна артында шуның хәтле кеше утыра алыр дип бер вакытта да уйламаган идем.
Әтисе малаеннан сорый. Улым, син нәрсә? 32 нче фатирдагы Әминә белән очрашасыңмыни? Әйе, ә нәрсә? Юк, болай гына. Яшь чакта мин дә очрашкан идем аның белән.
Ветеринария университетында укучы бер студент авылга практикага кайта. Аның каршына бер абзый очрый. О, ат докторы синмени инде ул? Әйе. Ә сезнең белән җирегез авыртамы әллә?
Ике дус хатынның сөйләшүе. Син беләсеңме, мин кичә иремә хыянәт иттем. Хе, мәхәббәт беләнме, әллә акча беләнме? Конечно, мәхәббәт белән. Хәзер 100 сум акчамны юк.
Тигәнәк, тигәнәк, тигәнәктә кунакта, тигәнәктә кунакта. Иптәш прапорщик, сиңа хатының килгән. Сиңа түгел, ә сезгә. Юк, безгә ул кичә килгән иде.
Акча дигәндә, кешеләр әллә ниләргә барырга мөмкин. Хәтта эшкә дә.
Абау.
Әй кызый, ник син миңа әти әниең дачага киткән кебек карап торасың ул?
Абау.
Бүген Ханоеда Лаос президенты Ин Ван Сюнь, Камбоджа президенты Вай Сунь Лин, Кытай президенты Дэн Сиопин һәм Сингапур президенты Куй Сюй Зюй очрашты. Алар бер-берсен ничек таныганнардыр, бу турыда хәбәр ителми.
Абау.
Әни кеше малаена әйтә. Вәлей, тор, мәктәпкә сынау кыласы. Э, Борчылма ни, мәктәп көн саен эшли ул. Ишектә кыңгырау шалтырый. Хуҗа ишекне ача. Анда бер ир басып тора. Югалган этне тапкан кешегә сез акча бирәм дигән идегезме? Әйе. Миңа аванс бирегез, мин аны эзләргә китәм.
Абау.
Вәли, син сугыш вакытында нишләдең? Ничек инде?
Солдатларга ярдәм иттем, патроннар биреп тордым. Да, ә алар сиңа нәрсә әйтәләр иде? Гуд, Валдемар, гуд!
Амал.
Ике дус сөйләшә. Карале, Мансур, ә синең хатының безгә хыянәт итмиме ул?
Амал.
Ике дус очраша. Кичә тещага өч чиләк гөмбә җыйдым. Карале, бәлки алар агулыдыр? Ничек инде бәлки?
Туташ, ә сезне өегезгә озатырга мөмкинме? Ә мин сезне үтерермен, көчләрмен дип курыкмыйсызмы? Нинди көн соң бу, ә? Гафу итегез, коллега.

Ә, һәм ике чупа-чупс бирегез әле. Малайыгыз халасызмы? Ә, малайны онытканмын әле мин. Ике пачка тәмәке.
Абау.
Элек минем битем бетчәл иде. Шуннан әни миңа клерасил алып бирде. Хәзер минем бетчәләрем дә бар, клерасилым да бар.
Абау.

Кызым, син нинди начар сүзләр куллана башладың? Иблис, шайтан. Әнә, беләсең килсә, аларны Тукай да куллана. Уйнама алайса бүтән Тукай белән. Тигәнәк, тигәнәк, тигәнәктә кунакта, тигәнәктә кунакта.
Командировкадан кайткан ир йокы бүлмәсенә керә һәм хатынын сөяркәсе белән күрә. Сөяркә тавышсыз гына тора, киемнәрен җыя һәм фатирдан чыгып йөгерә. Ир кычкырып. Нинди ятсыз бу?
Хатыны.
Әйтмә дә инде, ни сиңа исәнме юк, ни миңа савыл юк.
Амал.
Мин соңгы тапкыр өйгә исерек кайткач, балалар мине танымады. Ә айныгач?
Айныгач аңладым.
Мин башка фатирга кайтканмын икән.
Амал.
Карале, нишләп синең күз төбен күгәрде? Әй, кичә дустым туй сәяхәтеннән кайтты. Шунда? Өйләндергә мин кыстаган идем аны.
Амал.
Ире өйгә кайта, хатыны янында бүтән ир барын күргәч, пистолетын ала да, теге ирне атып үтерә. Хатыны юрган астыннан чыгып. Син акылдан ясың мәллә?
Бүтән дусларыңны үтереп бетерәсең бит инде.
Ир каядыр җыена. Хатыны. Син кая?
Ат чабышына.
Алайса ашык.
Синең атың инде ике тапкыр шалтыратты.
Амал. Хезмәткәр үзенең шефына. Сез минем хезмәт хакын күтәрергә тиеш. Минем белән инде 3 компания кызыксына. Һәм ниндиләр инде? Телефон, газ һәм электр компанияләре.
Абау.
Ир моторлык салоны янында хатынын көтә. Тегесе чыга да сорый. Но,

Ну, хатын басып бара бит.
Тигәнәк, тигәнәк, тигәнәктә кунакта, тигәнәктә кунакта.
Ама.
Минем хатын, минем иң якын дустым белән качты. Кит инде, кем белән? Мин аны белмим, ләкин хәзер ул минем иң якын дустым. Хисләнгән бер ират аптекага йөгереп керә. Минем теща күсе агу эчмәкче була. Кызганыч, ләкин бездә аңа каршы дәва юк. Нинди дәва миңа күс агуы кирәк?
Абау.
Кияү, миңа колбаса кисеп бир әле. Ой, мин алай юкка итеп кисә алмамын шул. Командировкадан кайткан ир йокы бүлмәсенә керә һәм хатынын сөяркәсе белән күрә. Сөяркә тавышсыз гына тора, киемнәрен җыя һәм фатирдан чыгып йөгерә. Ир кычкырып, Нинди ятсыз бу? хатыны, Әйтмә дә инде, ни сиңа исәнми юк, ни миңа саубул юк.
Ну менә матурым, хәзер без өйләнешкәч, син миңа үзеңнең ничә егетең булганын да әйтә аласың инде. Ә син мине ачуламассыңмы соң? Юк ла инде.
Ярар алайса, җиде. Димәк, мин җиденче?
Юк, син нәрсә инде, син дүртенче.
Амал.

Әнисе улына әйтә. Тәмәке тартсаң, картайганчы яши алмыйсың. Ә бабай тарта бит. Аңа инде 70 яшь, тартмаса 80 булыр иде.
Теш табибы. Менә авыру сезнең тешегез. Рәхмәт, доктор.
Менә сезнең урындык тоткасы.
Абау.
Матурым, ал мине. Ха, йокла, матурым. Без бер кая да бармыйбыз. Дигәнәк, дигәнәк, дигәнәктә кунакта, дигәнәктә кунакта. Амал.
Бер ир урамнан бара. Карый, бар кырыенда блондинка кыз басып тора. Үзе елый, үзе бии. Нишләп елыйсың? Әни авырый.
Ә нишләп алайса биисең? Музыка яхшы бит.
Абау.
Мехмат укытучысы имтихан ала. Студентка өчле куя. Флорис Мөдәрисович, миңа икеле куегыз инде. Аннары мин аны бишлегә төзәтә алам. Ярар, менә сиңа бирем. Шиша алсаң икеле, шиша алмасаң өчле.
Абау. Укытучы, Нәрсә ул параметрик көчләндергеч? Студент. Без аны үтмәдек?
Дөрес. Бир зачетыңны.
Доктор, минем хатынымның тамагы авырта һәм тавышы югалды. Нишләргә? Сез өйгә төнге 3-тә кайтыгыз. Булышамы? Конечно, үзем тикшереп карадым.
Үз үзенә шактый ышанган кызны бер яшь егет биергә чакыра. Кавалерның үзеннән яшьрәк икәнен чамалап алган кыз әйтә. Мин бала белән бии алмыйм. Гафу итегез, туташ, мин сезне корсаклы дип уйламаган идем. Ике ир сөйләшә. Кичә театрда шундый начар спектакль булды. Ахырында мин түзмәдем. Тордым да бөтен залга сүгендем. Ә нишләп шулай озак түздең соң? Башында ук торасы да китәсе иде. Китә алмадым. Мин бит төп рольдә идем.
Карагыз әле, карагыз әле, менә бу ике коробка кәнфит ничә сум тора ул? Икесен дә алсагыз 75 сумга бирәм. Ә менә бу сул яктагысын гына алсам? Анысы 50 сум.
Яхшы, миңа уң яктагысын бирегез әле алайса.
Абау.

Ир, арып-талып, ачулы килеш өенә кайта. Хатынына. Барысына да син гаепле. Мине ата-аналар җыелышына җибәрәсең. Ә үзең малайның кайсы мәктәптә укыганын да әйтмисең.
Тигәнәк, тигәнәк, тигәнәктә кунакта, тигәнәктә кунак.
Класс укучылар белән тулган. Укытучы керә һәм әйтә. Балалар, бүген дәресләр булмаячак. Ура! Ура! Ә нишләп? Укытучы елмаеп.
Ничек инде нишләп?
Бүген бит ял көне.
Амал. Кичә сезнең пьесаның премьерасында булган идем. Төне буе йокыга китә алмый яттым. Ул сезне шундый дулкынландырдымыни? Юк, театрда йоклап кайттым.
Абау.
Кошлар базарында грузин попугай сата. Эй, туташ, попугай сатып ал. Ә ул сүгенәме? Юк, ләкин ул бик акыллы, бер айда өйрәнәчәк.
Абау.

Туташ, сезне биергә чакырдылармы инде? Ой, юк әле, мин буш. Алайса минем сыраны тотып торыгыз әле.
Телефон шалтырый. Исәнмесез.
Ә, сез компьютерлар сатасызмы? Сез нәрсә?
Бу бит филармония. Ә сезгә нинди компьютерлар кирәк?
Абау.
Ә, сез бу тукталышта төшәсезме? Ә, юк, төшмим.
Кызганыч, яхшы тукталыш иде. Ике дус очраша. Тормышлар ничек?
Эй, начар әле.
Менә танышыма пластик операциягә 5000 доллар акча биргән идем. Хәзер менә шуны таный алмыйм.
Абау.

Режиссер, драматургка. Мин сезнең пьесагызны укыдым, ләкин аны куймаячакмын. Э, Беләсегез килсә, мин театрда сүгенүне кабул итмим. Но бит текстта бернинди сүгенү юк. М, Текстта юк, ә менә залда булачак.
Егетләр, менә мин әле генә супермаркетта текә ботинка сатып алдым. Күз алдына китерәсезме? Икесе дә сулай атлыкы, һәм икесе дә төрле размерда. Син нәрсәгә шатланасың соң? Эт Туры килделәр бит!
Беләсеңме, минем сеңлем тарта. Син нәрсә? Аның бит балалары булмаячак. Нишләп? Так, кичә бит аның ирен КАМАЗ таптап китте.
Абау. Э, барыбызны да туйдырган реклама. Нәрсә булды синең белән?
Ой, беләсеңме, эшем белән проблемалар. Мөгаен стресс, экзаменнардыр. Юк, эшемә типтеләр минем, эшемә типтеләр.
Амал. Әтәй, ә кешеләр бармы? Кешеләр бит тулы менә, сораша.
Амал. Миңа үзеңнең кем икәнеңне әйт, һәм мин сиңа дустыңның кем икәнен әйтәм. Ха, мин миллионер, һә, һә, мин синең дустың.
Абау. Доктор, э, доктор, ярдәм итегез миңа зинхар. Мин гомумән төсләр аермыйм. Кызыл, яшел, яшел, кызыл. Һәрвакыт бутыйм аларны. Яхшы авыру, мин сезгә ярдәм итә алам. Менә сезгә ике таблетка, аны көнгә ике тапкыр эчегез. Иртә белән кызылын, кич белән яшелен.
Корале Самат, мин сиңа ял көне өеңә килгән идем. Синең атаң белән сөйләшергә теләгән идем. Ә ул өйдә булмады. Кая ул? Ә, беләсеңме, Фәрид, минем әби белән бабай аерылган һәм ял көне әтине бабай үзен алып китә.
Амал. Кара әле, Фәрит, безнең яндагы кибеткә яңа игровой автомат куйдылар. Менә, мин анда бер көнне шулай 5 сум тыктым һәм кофе җиңдем.
Элек үзеңнең ир икәнеңне исбат итәр өчен армиядә хезмәт итәргә кирәк иде. Ә хәзер армиядә хезмәт итәр өчен үзеңнең ир икәнеңне исбат итәргә кирәк.

Рекламадан чыгып фикер йөртсәң, телевизорны җебек, башы тутырып кавык, юылмаган посуда һәм сосы унитазлы кешеләренә карый икән. Егет кызны күтәреп ала да караватка алып бара. Матур һәм бәлки туйдан соң гына. Көләсең что ли? Ә ирең көнче булса?
Амал. Бер ир багучыга килә. Тегесе карталарны ача да әйтә. Ә, сез ике бала атасы. Юк, сез ялгышасыз, мин өч бала атасы. Юк, ул сез ялгышасыз.
Ир иртән өйгә кайтып керә. Хатыны. Сәгатькә кара.
Син нишләп миңа сәгать күрсәтәсең? Минем әни әтигә календарь күрсәтә иде.
Абау. Керү имтиханнары бара. Кабул итү комиссиясе рәисе кырыс кына абитуриенттан сорый. Әйтегез әле, сез каян чыгып нәкъ менә безнең вузны сайладыгыз? Әти, җитәр инде шаярма.
Ә хәзер реклама. Сезнең чәчләрегез коела. Шалтыратыгыз. Без килеп карап торырбыз.
Амал. Ашыгыч яңалык! Кичә Ленинград группасы фанатлары Филипп Киркоров фанатларына һөҗүм иткән. Хәзер Филипп Киркоров фанатлары Борис Моисеев фанатлары.
Ә сез кайчан стенада Фәния мин сине яратам дигән язуны сөртеп атасыз, ә? Яратмый башлагач.
Абау.

Шарик исемле овчарка уникаль операция ясаган. Хәзер аның хуҗасы хуҗа түгел, ә хуҗабикә.
Карале син атлардан куркасыңмы? Юк. Алайса Ксения Собчактан интервью аласың, яме?
Амал. Әтәй, әти бөтенләй онытканмын. Минем иртәгә бит беренче зефәф көне. Нишләргә? Ну айда, Аргентина башкаласы. Буэнос Айрес.
Финляндия башкаласы. Хельсинки.
Ә төнлә нишләргә соң? Кем белсен инде аны, но, но географиядән көчле син.
Амал.

Мин көне буе иремә нәрсә дә булса сөйлим. Ә ул бер нәрсә дә җавап бирми. Доктор, аның җитди психик авыру мәллә? Ханым, бу авыру түгел, бу талант.
Абау. Борчылмагыз, дип тынычландыра врач әле генә лифтта бала тапкан яшь кенә хатынны. Миңа әле узган ел тукталышта бала тапкан бер хатын турында сөйләгәннәр иде. Доктор, минем бит инде ул.
Абау.
Макталган Германия сок сыккыч алган идем. Ватылды. Ә сез күп сок сыктыгызмы соң? Ну, бераз алма һәм апельсин согы. Ә каенныкында ул инде ватылды.

Яңа гына өйләнешкән пар алдан ук сөйләшеп куя. Әгәр дә кем дә булса хыянәт итсә, шул өстәлгә борчак куя. Бер атна уза, ир өстәлгә өч борчак куя. Хатын берне дә куймый. Неужели син миңа бер тапкыр да хыянәт итмәдең? Нишләп инде?
Син икенче көн борчак ашашыйсың бит.
Абау.
Ике дус хатын очраша. Хәлләр ничек? Ардым. Ел саен бала табам. Ә син ике ел ирең белән йокламый кара. Карадым инде, ярдәм итми.
Ике блондинка сөйләшә. Ничек син мине кешеләр барында аңгыра дип әйтә алдың? Гафу ит, син бит аны яшергәнеңне әйтмәдең.
Абау.
Вәлинең әтисе күршесенә шалтырата. Сез әле улыгызга математикадан еш эшләдегезме? Әйе. Күчерергә бирегез әле.
Абау. Әни, әни мин кайчан туганмын? 7 майда?
Кит инде. Нәкъ минем туган көн көн икән.
Абау.
Син нишләп эшкә соңа калдың? Просто өйдән соң чыкканмын. Иртәрәк чыгып булмый идеме? Так иртәрәк чыгарга соң иде инде.
Бер хатын милициягә килә. Көчләү турында гариза язмакчы була. Аннан сорыйлар, кайда һәм кайчан. Кичә кичке 6-да автобус тукталышы янында. Ул вакытта анда халык бик күп була. Нишләп ярдәм чакырмадыгыз? Ул мине шантажировать итте.

Галимнәр шундый фикергә килгән. Иң күп витаминнар аптекада икән.
Тигәнәк, тигәнәк, тигәнәктә кунакта, тигәнәктә кунакта.
Амал.
Студент әнисенә хат яза. Әнием, миңа җылы оек җибәр әле. Ләкин аларны яхшылап төр, сало белән колбасага буялмасыннар.
Адвокаттан сорыйлар. Сез күп аласыз? Өч сорауга 1000 доллар. Шулай кыйммәтме? Әйе. Һәм инде өченче соравыгыз нинди булыр?
Алло, матурым, минем вакытым юк. Без кызлар белән бәйрәм итәбез. Малайны алырсың инде? Кайда? Рандомна.
Петька белән Василий Иванович ләх булган шешәләр. Василий Иванович йокларга диванга ята, ә Петьканы идәнгә сала. Йоклап киткән Василий Ивановичны Петька идәнгә сөйрәп төшерә дә үзе диванга менеп ята. Төнлә ул тавыш ишетә. Петька, Петька, утны кабыз! Нигә ул, Василий Иванович, нигә кабызыйм? Петька, ышанасыңмы юкмы? Диваннан төшә генә алмыйм бит. Наркоман таможня контроле узып маташа. Шул вакыт аның кесә телефоны шылтырый. Наркоман сөйләшә башлый. Әйе, ага, таможняда. Ага. Тиядем билгеле. А? Юк, юк, әлегә тапмадылар.
Абау. Командир солдатларга әмер бирә. Так, монда казырга, монда һәм монда. Ә мин барып, кайда казырга икәнен белеп киләм.
Абау.
Имтихан алучы студентка. Беләсеңме?
Беләм. Нәрсә беләсең? Фәнне. Кайсы фәнне? Бүген бирергә килгән фән инде. Ә ул нинди фән? Сез бигрәк инде профессор. Күпме батырырга була?
Галимнәр йортында лекция бара. Алкоголь ул гаиләдәге хәсрәт чишмәсе. Шуның аркасында күпме хатыннар ирләрен ташлап китә. Залдан берәү кулын күтәрә. Ә, Төгәлрәк әйтә алмассызмы? Хатын китсен өчен күпме эчәргә кирәк?
Абау. Бер хатын багучы янына килә, багучы аннан сорый. Нәрсә беләсең килә?
Иремнең киләчәген. Багучы картларны тарата да кычкырып җибәрә. Үләм, иреңне иртәгә үтерәчәкләр. Беләм мин, мине утыртырлармы юкмы, шуны әйт.
Абау.

Бәләкәй малай әти-әнисе аерылыша торган судта. Судья аннан сорый. Әйт әле, синең кем белән яшисең килә? Әниең беләнме? Әллә әтиең беләнме? Кемгә компьютер эләгә, шуның белән инде.
Амал. Судья гаепләнүчедән сорый. Сез исерек килеш театрга керергә маташкансыз. Гаебегезне таныйсызмы? Әйе. Аек килеш мондый әйбер минем башыма да килә алмас иде.
Әбәй, мин тагын төшемдә очтым. Ах, шукынчак. Син идеңмени әле ул минем каршыга чыкты?
Абау. Замана яшьләре сөйләшә. Кичә Булак буенда меценат ресторанында ашаган идем. Но ничава инде, бик тәмле. Хәтта көмеш кашыклар да бирәләр. Кит инде, кая күрсәт әле.
Амал. Өченче дөнья илләрендә кырыс законнар хөкем сөрә. Караклык өчен анда кулны өзәләр. Төрмәдән качкан өчен аякны. Шуңа күрә анда бер кеше дә көчләү турында уйламый.
Ама.
Дустым, мин өйләнәм. Дурак! Ни өчен нәкъ менә ул? Бер генә булса да сәбәбен әйт әле. Аның акылын, матурлыгын, уңганлыгын күрсәтүче бер генә сыйфатны булса да әйт. Булдырасыңмы? Ул дом 2-ны карамый. Ә икедә уйлама, өйлән сразу, сразу өйлән.
Ама. Бер хатын кибеттә зур шкаф сорый. Аннан сорыйлар. Нәрсә сезнең түшәмнәрегез биекме? Юк, күршемезе.
Йөртүче гаишникка. Ну, командир, җибәр инде. Гаишник документларны карап. Ярамый. Ничек инде ярамый? Ә 8 биттә. А, ярый икән, ярый икән, бар.
Абау.
Окулист авыруга. Сул күзегезне ябыгыз. Нинди хәреф? Б. Яхшылабрак карагыз. Б. Так. Сул күзегезне ачыгыз. Хәзер нинди хәреф? Б бит инде. Окулист такта янына бара. Чынлап та, бу икән шул.
Абау. Кара әле, Фәрид, колхозда кем булып эшләргә җыенасың инде син? Мерчендайзер булып? Ну, яра, яра, әйтәсең килмәс әйтмә инде.
Тигәнәк, тигәнәк, тигәнәктә кунакта, тигәнәктә кунакта.
Шыгырым тулы автобуста. Иптәш, күзлегегезне салыгыз әле. Сез минем колготкины жыртасыз. Газетаның танышулар бүлегендә игълан. Матур, бай, начар гадәтләре булмаган, бәйләнчек туганнары булмаган, узган никахтан балалары булмаган ирне просто күрәсе килгән иде. Ну, ничек? Ирегез юл йөрү таныклыгына имтиханын бирә алдымы соң? Белмим, әле мин больницага барырга җыенам гына.
Төнлә бер ир зират буенча өч почмак ашап бара. Кинәт караңгыдан бер кул сузыла һәм йөрәкне алырдай аваз яңгырый. Бер.
Нәрсәне? Почмакнымы? Юк, кагаз.
Амал. Телефон шалтыравы. Ир трубканы ала. Алло, алло, әйе, ә, әйе, әни, әйе, тагын талашты. Әйе, хәтерлим. Ул имгәк, аңа өйләнергә уйлама дигән идем. Син хар вакыттагыча дөрес булгансың. Әлбәттә, нишләп сине тыңламаганмындыр, ә? Аның белән сөйләшәсең киләме? Бер минут, үбәм. Ага, хәзер. Хатын, кадерлем, киләле зинхар. Синең әниең шалтырата!
Травматология пункты янында куллары аяклары бәйләнгән ир белән хатын такси туктата. Машинага утыралар, шоферга мөрәҗәгать итәләр. Зинхар, кумагыз гына. Кичә безгә бер лихач эләкте һәм без авариягә очрадык. Таксист борылып карый да шатланып. О, ә мин сезне танымый да торам.
Абау.
Судта Шахид ханымнан сорыйлар. Сезгә ничә яшь? Санарга кирәк. Кияүгә чыкканда мина 20, ә иремә 40 яшь иде. Димәк, мин аннан ике тапкырга яшьрәк булганмын. Хәзер аңа 70, димәк, миңа 35 яшь була инде.
Әгәр сезнең каршыдан кара мәче, аның артыннан кара тычкан, аның артыннан кара эт, аның артыннан кара онык йөгереп узса,

Абба.
Аба Вәлей, нигә синең бер күзең кара янган? Кичә бер кызны судан тартып чыгарды. Ул сиңа шулай рәхмәт әйттеме ни? Юк! Шул вакытта ванна бүлмәсенә аның әтисе килеп керде.
Абба.
Ветеринарда телефон шалтырый. Хәзер сезгә минем теща эте белән киләчәк. Аңа газапламыйча тиз генә үлә торган укол казагыз әле. Ярар, ә эт үзе генә өйгә кайтып җитә аламы соң?
Хатыны иренә. Матурым, син мине яратасыңмы?

Кибеткә бер ир керә дә сорый. Сездә трусик бармы? Юк. Ә сатуда? Беренче көнне егет кызның кулын сыйпаган. Икенче көнне терсәген. Өченче көнне егет кызның җилкәчәгенә үрелгән вакытта тегесе ачуланып кычкырып җибәргән. Сез нәрсә? Мине анда ярты елга килде дип уйлыйсызмы әллә?
Абау.
Күз алдыңа китерәсеңме? Кичә кич белән өйгә кайткан идем. Хатын бер немец белән караватта ята. Нәрсә әйттең инде син аңа? Нәрсә дип әйтим инде? Мин бит немецчә белмим. Чирәмлек буйлап бер-бер артлы көрәк тоткан ике ир бара. Берсе чокыр казый, икенчесе аның артыннан ук күмеп бара. Үтеп баручы сорый. Сез нәрсә эшлисез? Өченчебез агач утыртып барырга тиеш иде, ләкин ул бүген эшкә килмәде.
Абау.
Ир беренче тапкыр парашют белән сикерә. Бу сикерүне аның хатыны һәм малае карап тора. Ир җиргә килеп төшә дә селкенмичә ята. Хатыны. Улым, бар карап киле. Атаң сулыймы икән? Малай кире әйләнеп килеп. Әти сулый. Ләкин аның янында суларлык түгел.
Абау. Ике дус сөйләшә. Күз алдына китерәсеңме? Кичә сөяркәмә караватта анекдот сөйли башлаган идем. Ире кайтып керде. Шуннан? Ну шуннан. Яңадан сөйләргә туры килде.